Поезддан чыктык. Хәзер самый кызыгы беләсезме нәрсә? Э, интернет бетте. Интернетсыз, кулсыз кеше 21 гасырда. Хәзер шуңа бирә ничек табырга кирәк адресны. Постыл белән сөйләшенгән иде инде. Шунда барып җитәргә кирәк. Интернетсыз авыр була. Ну, барып җитеп була, дөрҗә бетмәсә әле. Аяклар, куллар урында бит. Хөрмәтле дуслар, Поезд Шымкентка килеп җитте. Чыгабыз. Кернеп кенә караңгы урамда 10 сәгать. Поезддан чыктык. Хәзер самый казагы беләсезме нәрсә? Э, интернет бетте. Интернетсыз, кулсыз кеше 21 нче гасырда. Хәзер шуңа бирә ничек табырга кирәк адресны. Постыл белән сөйләшенгән инде. Шунда барып җитәргә кирәк. Интернетсыз авыррак була ул. Ну, барып җитеп була, ну, җәбетмәс әле. Аяклар, куллар урында бит. Менә Шымкент тимер юл вокзалы дигән. Керәбез вокзалга әкренләп кенә. Менә Шымкент. Тиара отель дигән. Менә Монда әле туплануны бетереп булмый, шәһәрнең читендә вокзал әзрәк урнашкан. Шәһәр үзе миллионнан күбрәк, миллион сто тысяч население. Шуңа күрә сәйберләр күп булырга тиеш монда. Вокзал үзе, тимер жол вокзалы. Шимкент. Әкренләп кенә аска шәһәргә төшәргә примерно 1-2 километр бар. Шутлаган идем анда кадәр 850 тәңге. Кыйммәт чыга. Мин байдан бүген кеп калды менә Казахстан дигән. Шуңа җыю барырга булды мин ярар дөнҗә үтмәсә. 3,5 километр барырга барып җитәрбез беренчек. Аннан да күбрәкләрне йөргән бар. Конечно, караңгы. Әзрәк куркынычрак тагын бераз. Күпме барасын, барасын бер нинди тулкын уты жоқ. Караңгырак лампалар бар, күбесе сүнгән. Шымкент бандитский город дип сөйләр иде инде. Бандитлары үлеп беткән дип өметләнеп калам инде. Изге тәртип, әдәп, әхлак, иман, тәүфик юлларына басканнар дип сездә дога кылгыз. сау сәләмәт кенә барып җитәргә өстәлгә насып калсын. Караңгы шәһәр әле нинди, даже менә шундый достопримечательность булган урыннарда гына бик начар подсветка. Караңгы гомумән. Шундый матур аркалар ясаганнар. Аллея бар. Посветкасы юк. 91 2011. Парк независимости. Киткән менә бу таш ул стелла. Һәм аның еллары язылган менә 96 нәрсә бара 97 98 һәм һәрбер ташта тарихи хәл язылган менә бу зур түгәрәк нәрсә ул фонтан независимости дигән Ләкин аны түли каплап куйганнар, түли сүнгән. Түли эшләми. Пока фонтан орган жол итә. Ә без юлны дәвам итәбез. Караңгы булса да кешеләр йөри. И монда Туркестанның ниләре кирәк? Архитекторлар белән электриклар. Ой, яктыртырлар иде. Һәрбер почмакны яктырталар моны гына. калдырганнар. Монументта тора пасыткасын тоже жәлләгәннәр. Күрәсең, ныграк җанарга тиштер инде ул. Аны тоже көчкәмешкә генә күренә. Яктылыгы. Монда бит инде казакларның иң яраткан әйберләре ул. Флаглар куярга. Караңгыда. Кайдыр мәчет тавышы, шунда мәчеткә барып намаз укып китегәр, ястү намазы хәзер. Кенә флаг артында баскыч икән. Һәм караңгыда шәһәр күренә. Менә флаг. Азын зур. Ким дигәндә бер 40-50 метр бардыр. Менә баскыч. Караңгы бигрәк җылытта китергән машинада җиңел генә. Менә мәчетләре күренә. Шул мәчеткә кереп намаз укып чыгарбыз. Менә более-менее уже живой урамнар күренә. Әзрәк күңелләрдә тынычланып китте, яктырып киткәч. Карагыз инде. Урын. Ә, монда күпер, пешеходный юл өстенә. Машиналар йөри. Монда шәһәр. Сәгать 9-да Чемкент уже җоклый. Хутама сүрәсен укымый, укый. Гамәдим мөмәддәдә. Менә мәчет монда яхшырак күренә бит инде. Ух, баскычка карагыз. Монда шәп иттереп төшерергә кирәк. Монда тагын бер памятник тора. Караңгыда тулкын күренеп бетми инде. Хәзер намазга керәбез. Төшкән баскыч кырыйдан җик күренә. И флаг, флаг күренми инде караңгы. Так. Урда башы бәсете дигән. Урда башының мәчетен карыйк әле.

Сүләр шашлыкка барабыз. Давай, Умар, бик зур рәхмәт. Булды, булды. Давай, сәлам алейкум, ям. Давай, хәерле кичләр.
Ё, может... Интернет булмагач бик авыр табырга, әле Аллага шөкер, теге дубльгиз без интернеты күрсәтә кайда жүргәнне. Ну, урамнарны исемнәрен күрсәтми, апа тапты инде. Көчкә-мөчкә караңгыда интернет салырга кирәк. Или бетәбез интернетсыз. Килеп урнаштык хостелга, бик матур гына хостел. Менә монда безнең инде ике җегет утыра. Берсе татарга ошаган, берсе үзбәккә ошаган. Но бу җегет безнең инде үзбәк түгел, ул безнең Нью-Делидән килгән индиец. What's your name? Уде. Уде. Һәм бусы Британиядән килгән? Алекс. Алекс. Алекс. Окей. Менә алар белән утырабыз әле сөйләшеп, фикерләшеп. Алекс инде бөтен ике ай буе йөреп чыккан нине? Среднеазияне

Вот, бер кич утырып сөйләштек туйганчы. Монда сәфәрчеләр күп, сәяхәтчеләр, бөтенесе дөнья күргә ашыгалар. Картайгач эшләрбез, тормыш алып барабыз, гаилә корырбыз дип, ир чакта җөреп калабыз дип. Бу британ җегеткә 23 иде, бу җегеткә 27 Бусы монда яткан Алекс 43 илдә булган, бусы 32 илдә булган. Дөнья күрәләр, менә шундый хәл. Шимкенттәге хостелның дворы ишек алды. Менә үзе хостел. Шундый здание. Өч каттан тора. Кереп җылы итеп чыгарга була. 3000 тәңгә сорыйлар. 3000 тәңгә безнең акча белән 700 сум инде. Бик чиста, бик аккуратный бүлмәләре. Туалетлары да яхшы.

Вот. Аны сатып, вокзалны да күреп китергә кирәк заодно. Шимкентне менә барабыз. Бу относительно центр, старый центр дип атыйлар Шимкентның. Шундыйрак урыннар инде. Безнең Индиядә дип хис итеп, бернинди светофорга да карамый, бернинди пешеходка да карамый, любой җирдән чыга да китә. Юл буе миңа мактый, Индиядән дә яхшырак ил юк дөньяда дип. Самый чиста, самый пак, самый культурный ил дөньяда без ди. Үзе бер нинди правил да тотмый. Все. Ап киттеләр тегене. Китте оды. Бошыбыз белән күрешмибез. Ләкин сез видеодан күреп калачаксыз. Менә базар кырында йөрим, монда кафелар. Лаваш байрам кебаб. Мин аны кичә максадылар. Аллага шөкер, кереп карыйбыз хәзер шашлыкларны. Монда шашлыклар пешерәләр. 300 тенге диде бер шашлык. Шундый шашлыклар 500 тәңгә. И монда төрле-төрле ризыклар. Тордым 1700 э, тәңгә, безнеңчә 300 сум. Шушындый салат, ике йомырка, бер зу, сосиска, кофе һәм шашлык. Туган белән. 300 тәңгәгә шушыны бирделәр. Менә Аллага тапшырып, шушындый завтрак ашыйбыз инде бүген. Тавыш Байрам кебабка килсәгез, кереп ашый аласыз, ләкин миңа тулаем рәвештә шап итмәде. Шашлыгын до конца бик яхшы итеп пешермәгәннәр. Карадым, карадым да, Шимкентта карарлык әйбер әллә нәрсә күп тапмадым үземә. Шуңа китергә булдым сразу Ташкентка, бер көн җиткән.

Сага. Белән минем не инде. Бу синең кызмы? Әйе, ничә яшь? Канча? Җидә школга бардымы? Вот сөйләр миңа, пожалуйста, школга баланы җыярга күпме тора? Канча тенге? Русиядә ул проблема. Проблема юк. Короче, аларга кирәк Костюм, туфли, китап, анда бөтен набор, артка портфель алдыгызмы сез? И күп меңгә сыештың? Канча булды? 50 мең. 50 мең? 50 мең ул российский күпме була? Российский мең кадәр. Ә, 50 мең российский була 10 мең рубли. Юк. Юк, юк, була 5 мең рубли. Бу арзан. Россиядә баланы җаз икән бер баланы. 15-20 мең акча кирәк. Ул казахча 100 мең, 150 мең, 200 мең. Иң простой. Ә китаплар ничек сезнең мәктәптә? Китапта мәктәп бирә бит. Мәктәп бирә?
Ә ремонт школы постоянно акча сорыйлармы? Юк. Бездә гел тәрәзә ремонтлар, гел идән ремонтлар, гел тегендә монда сборлар юк инде сездә. Барса нормально, ярар, Аллага шөкер, все. Ә менә ул бәләкәй балага ничек пособие бирәләрме? Дәүләт бирә пособие, да? Ай саенмы или берме един раз? Ай саен бирәләр. Ай саен. Яхшы бирәләрме? Яхшы бирәләр. Күпме чага бер бирмә? Канча? 200 мең айга? Серьезно? Получается, бала ясап яшәргә була уже, да? Молодцы, 200 мең ул бит. 40 мең сум российский. Зур акча. Яхшы, яхшы, Аллага шөкер. Менә шундый бәяләр дуслар инде. Казахстанга барып бала таба аласыз. Я думаю, Балкарас. Аңламаган икән, 80 мең бирелә икән той саен. А то 200 мең дип уйладык. Мусора күзлек киеп куйды, чтобы аннары Тукаев аны эзләп тапмады. За вброс информации. Ә барабыз әкренләп кенә. Шымкенттан чыгып, шундый үзенчәлек килгәннәр. Таулар башланды монда. Әкренләп кенә күренә башлады таулар. Тып буенча тыныч иде. Хәзер таулы җирләр башланачак. Карыйгыз, авылларны

Кытайда инде алар. Анда и Казахстанда, Казахстан, ай Киргизстанда, Кыргызстанда товар күрәчәкбез. Алла теләсә. Менә шундый инде ул Казахстан авыллары. Без Шимкенттан киттек бер 6-7 километрга. Башланды бит инде. Әнә, Казыгур ауданы дигән. Шушы тау өстендә кемдер корабль күтәреп куйган. Кемнең башына килгән трандай бит. Әнә корабль. Да бер кеше каплап тора инде миңа. Күренеп бетми инде. Бер 100 метр бик

Говорят, она туда Казахстан. Туган җир дигән. Менә ике абзый утыра ат, атларга атланганнар. Дир важный абзыйлар күрәсең. Ниндидер авыл инде бу. Сазыгурт дигән поселок мы шәһәр бу. Шуның аша әкренләп кенә үтеп барабыз. А? Село. Село ди. Ну, монда елгалар күренми инде, шул су асты, җир асты сулары белән яшиләрдер инде. Коелар белән, артезиан сулары белән. Аерым бер нинди елга юк. Яңгырлар бик редки явление ди. Елга 2-3 мәртәбә генә була ди. Менә Казыгурт. Наконец, Казыгуртның елгалары күренә башлады. Вот. Болар инде село диделәр, ләкин хәзер 5-6 минут барабыз инде, һаман бетми дә бетми бу. Казый гүр тур бакады. Казахстанның һәм Үзбәкстанның границасына килеп җиттем. Менә шушындый Borderland, хәзер шуны аша үтәргә кирәк. Хәзер үтербез ала теләсә. Ничек үзербез, ничек, нинди рәвештә бик кызык даже. Җәй узган җуңале.

Бик күңелле генә чыктык, Аллаһ шөкер. Хәзер без Үзбекстанда Ташкенттан примерно 15-20 километр кар автобус тавра кирәк Ташкентка. Менә без э, чыктык әкренләп кенә нидән. Пограничный зонадан сразу таксистлар йөгереп килде. 100 меңгә алып барабыз. Центрга кая телисең дип. Сез бер качан да таксистларга шыкмагыз ул мәсьәләдә, чөнки э, границаны чыгу белән сразу автобус тора. Үзегез беләсез, бәясе 15-20 мәртәбә арзанрак, 30 булмаса. Чыгасың да автобус сразу, шәһәрнең центрына алып бара, проблем юк.